Salve família! Kel es magru ku un mc pika nu spika anti nu kumesa víu. Inskrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like pa subi ritenson di txeu família. Ka bu skese di dexa kel like pamodi é mutu inportanti, ta djuda mutu kanal na rilevánsia i ta djuda YouTube txeu na divulga vídiu ok família. Xa dexa un palia pa nos li pa tudu joven ki pega el ka na li pa tudu algen ki ta suporta kel ka na li i n ta spera ma nhos ta gosta di kel mensajen li mensajen puzitivu pa tudu nos i n ta spera ma tudu ta da sertu ma nos bira kel familia nos ka joven ki ben di getu nos ka joven fidju di pobri nos ka joven ki sa ta luta i Ki sta na kaminhu pa vitória Nunka ka nu dizisti di nos sonhu Nunka ka nu skese di nos stória Nunka ka nu skese di ki nu ben Nu sabe ma nos é kapás Nu sta ta luta pa un vida midjór I nu sta luta pa nu da un família nos família, nos mai O ke ki ser whatever Pa un vida midjór I bu sabe ma na kaminhu Nada é ka fásil Sénpri ta ten difikuldadi Má bu ten ki sabe supera difikuldadi. Pa bu vense na vivida ok família nunka ka bu skese disu nunka ka bu dizisti pamodi ten monti algen ki ka ta kre pa nu vense i ta ta trankanu na kaminhu mas nu ten ki ta konfia senpri na Deus ma nos é kapas di muda nos vida ok nu kumesa vive pamodi vida sa fika kabulozu família família vida di sa fika kabulozu família nda sa é loku me irmon sa é loku me irmon dja nflaba ma fidji ku Vanessa Ka ta da elójius, intende? Fil di surprende-nu, ma es sa ta namora ku Vanessa. Tanbe dja surprende-nu, ma es ta dana ku Vanessa. Ke isu, me irmau? Amor di ripentinu é isu ka? Família, un amor ki kumesa ripentinu, di un óra pa kel otu, mi ka sai. Dja torna tirmina di un óra pa otu. Kuse ki pasa, família? Fil di, Abo dja sufri más otu golpi, ma. Más otu golpi, família, más otu golpi. Ke isu ladrau? El intende un kuza família. Fil dje é un idozu, é un ómi, el ka idozu, fil dje é un jó, é un é un jóven, xéf da jóven, pa fil dje ta xinti spritu jóven mon mi, bsé, mon nos ta sta pa li. Fil dje, Nton, ke un jó un jóven dje ka ta xinta, ta kre relasiona so ku minins novinha, bunitinha, Top di gaita so minis sinku strela xa no tres strela txau sinku strela xa n dexa bai bu sen tene pa pika nu xpika e pika nton filji kaba posta mi sa ta relaciona ku vanessa mi sa ta ama vanessa diklara nha amor diklara pa li diklara pa la n ta dau tudu nha rikeza gosi dja odja kre ma vanessa ka gosta del ma vanessa ka sta di nha pa el ma vanessa fecha porta del kre dja ben del. Isu é muitu bon família. Si fidju dja é ben nel, dja ben na si autokonsienti, dja odja ma Vanessa ka gosta del, ki ia sipara kel relason. El ku Vanessa sta dretu família. Asi el ta popa más, el ta alivia más, el ta vive otu vida, el ka ta sigi el kaminhu la. Pamodi? Bu ta é klaru na konportamentu ku Vanessa ku Fidji na live ma es ka ten konportamentu di ma algin ki ten. Kel-li é sertu. Pamodi Vanessa ta fla di Fidji ku Sérvius ku Fidji, Vanessa ta ri sorri. Pa un algin ki ten ku kunpanheru ta ten un konportamentu di algin ki ten, ka ta ten un konportamentu di xuxaderu, di deboxi. Bo ta é. Bu sta intende? Vanessa, Ku Filji, é so marketing o ke ki Vanessa ku Filji kria en sima disu? Kapas ki Filji a pega pamo a pega Vanessa, el pega Vanessa pamo Vanessa é un pesoa bunita, un pesoa top, ten un korpu bunitu y ki kada ves mas sa ta faladu nel ki tudu omi sa ta dizeja sta ku el y kapas ki Filji pode a pega kel la un bokadinhu bze del y N ta kridita ma si si tinha pa da ta da ma kel la ka tene nada pa da. Fidjis ta tenta entra na un kaminhu ki el é ka ta ser benvindu la. Sinti pa mon minis, mon Vanessa, mon kel-li, mon. Y io minis, ki ta kusta txeu. Sta ku Vanessa ta kusta, pa mon Vanessa é bunita, el ten ka sta chique, el ten ka sta bazofa, tudu óra na salon, el ten ka sta bunita, el ten ka sta xeroza y dja mon pungu li el ka ta da pa mo, pungu dja el ka ta da pa ôtru, sê ku sê moi. Nton. Fidji, Ten un mante, un pikena tope, un mante, un pikena bunita, mante, un pikena eleganti, ten kustu. N ka sabe se ki pda Fidji na kabesa ki Fidji pa ranja ku Vanessa, Fidji. Bu ka kla ma Vanessa ka pa bu biku? Bu ka kla ma Vanessa ta ka gosta di bo? Abo bu dinheru ka ta kemó na buisu. Bo si bu dinheru sa ka sa ta kemó na buisu, da-nu li, da ku un MC, da otu min, da otu otu algin ki sa ta nisisita pa li, da otu algin ki nisisita pa la. Tanbe, da mi li bu ten ki ta da tanbe, nha manu. Bu ten ki ta da, mi li bu ten ki ta da. Abo gósi si bu ka xula, bu ka ta bu ka ta ganha nada. Nton, gósi li bu ten ki xula. Fidji de nha Kaiku.

Ante ben goma kuza ka da sertu Virgin fla mi ka kre sabe mas di Vanessa Ma partir di oji mi ka kre obi ningen ta fla di Vanessa Virgin bo ki kauza bu propi purblema Abo bu ka ta xinta Abo algen ma e ten muleta e pa anda ku muleta. Sé ntende? Abo nton, bu ka sa ta xinta ku bu mulher ka. Bu undi ki da ki pai bu sta, undi ki sa novinha bu ka sta. Má so ki novinha ta kre mama-u so, so leti. So, so leti. Ta kre mama-u so gita. Abo so atxa ma novinhas kre. Novinhas, si sta juntu ku bedju, e bai modi bedju, ti dinheru. Ti jovem gosi novinha sa ta roda ku aposi jovem ti dinheru ki fari bo velhot kabelu bem na ka barba bem ta fidji am fla un koza sinceramente am fla un koza xinta kume ku bu paruku kume ku bu paruku guarda bu dinheru pa bu bedjisa na bedjisa bu ta mester guarda pamodi novinhas ka tem perdon ka ka tem mon calma novinhas Ka ten sangi na odju. Na vinha ki es kes pega es ta kata ti ultimu gota. Sima kel di fogu da un golpi bedju. Gosi Vanessa kel ben ka se kantu Vanessa kel leba Ave Maria pa sem Vanessa ta munta salon na kusta Filgi Filgi manda Vanessa mas manda Vanessa mas manda Vanessa mas min kre sabi. Kantu ki bu manda Vanessa? Keli ki mundu kre sabi. Kantu ki bu manda Vanessa? Si bu paga Vanessa pa nhos kria kel relason fake na internet pa bu pode ten relevansia na sena, nu kre sabi. Si foi un kuza ki nhos kurti kunpanheru, nu kre sabi. Tudu mundu kre sabi. Má tudu mundu sa ta odja keli metudu fake pamó Vanessa sa ta fai trosi di fidji. Vanessa ka gosta di fidji. Mo ki Vanessa ta sta ku un pregu pregu dos dia li atras li ta ben ten fla me ta ama fidji na live me ten amor pa fidji ki tipu di amor ki kria di un dia pu rotu so se amor pa dinheru isu ta dimais non fai saiaisu
sai felizmenti nu ka ten nada asin en kontaktu.

ka ten nhenhenhê txeu. Sta intendi? Spera, spera N ta txuma-u pa tras. Ami nau, ami N ka ten nhenhenhenhenhenhenhê txeu nau. Ami é ka ómi ki mudjer ta goza ku mi nau. Dja go, ta goza ku mi ti undi ki N ta suporta. 1800. Desdi ki el fika ku nha nhanha txeu, ku mi tudu es dia, es dôs dia li sin, dipôs li sin, mi nha n sta priparadu, psikolojikamente nha n sta priparadu. Nha nha n staba priparadu. 1800, 1800.

N sta priparadu. I nen se mi ke fil di. Yes, I need to stop the money to Cape Verde. Di ke bos minis? Yeah. Give it to me momento. Give it, gi- give me, give it to me time to look at the numbers. Yeah. Minis, e mi ke bos, e mi ke filji, ka mporta. Ok? Xa un odja. Mas na públiku Ma ami, ami N ka ta brinka, ami N ka ta brinka nau Ta Ahn Ministru, N meste, N meste ben li sin N sa para di un dinheru ki N manda ki N faze transferênsia N sa para-l muntu rápidu Txas, txas, rápidu Uap!

Xan ben. Yes. Minês, xan ben mesti kel telefoni li sin N ka ta konsigi nen tantu live dja termina. Xan ben para un dinheru li sin ki bai pa tera dja muntu rapidu li tardi li txen anti di tomadu anti di panhadu la ok. E ta diskulpan nhos ta diskulpan nha nha nha konportamentu ok. Nha konportamentu e sin seja. Deus obrigadu thank you. Ok meninas obrigado tudo kenha ki apoian apoian kenha ki ka apoian tanbe obrigado mesmo tempo ok na nha decisão é publicamente ki nu nhenhenhenhenhen ki esclarece tanbe é publicamente ki tudo caba ya ok obrigado meninas tchau manha nu tem live ya.

É mi ki fla. Alô? Oi.
Sim. Si Vanessa ki entra ke live li si mi ka konxe Vanessa mas. N ka konxe. Ka ten nun diskulpa. Ya. Spera, spera sinku mi, sinku minutu, ya, dexa i. Sinku minutu N da-l, e ka ten tra kel aivi li sin. E ka, N ka konxe-l, e ka konxe-m. E mi ke fil. Mi nha moral senpri la di riba, ka ten ningen ki ta pon na txon no. Mi ke bosa.
Five minutes later. Nhos obi ben.
Ami n ka nada mas ku Vanessa. Nada mas, n ka konxel, ya. ka bon. N ka konxe Vanesa, na nun parti di mundu N ka konxel mas. N ka sabe ken ki el, N ka sabe di undi ki el é y N ka ningen fla mas, ka ningen limia mas di nomi Vanesa ya ok. N da-l se kaminhu abértu p'e bai, p'e ba bua, p'e bua, p'e bua, p'e apoza na undi ki atxa ma e debe poza. N ta spéra ma nhos ta ma nhos ta intende-m, pa ningen ka dime-m kel nómi Vanessa más. N ka krê obi más. Ya. N ka krê obi. Mundu é largu, n ten kaminhu grandi, n ten spasu grandi, ya, pa n pa n ten kuzé ki n krê, kuzé ki n meste, ya. Ami ningen ka ta djoa ku mi nau, ken ki dja djugaba, dja djugaba, n konxigé-mi ben, ami é ki algen ki ta pon, ami é ki algen ki ta pon, pon abri odju nau, Ami N sabe ora ki N toma un disizon é pamodi di N studa algen. Ka nhos pensa kuzê? Nhos pensa ami N ka ta studa pesoas? Ami N ta studa pesoas tanbê. Ami ora ki N toma nha disizon, N toma nha disizon ben tomadu. Dja toma, N ka konxe-l más. N ka sabe el é kenha Nunka N odja-l na nha vista Ya Ami pesoas di kes stilu li N konxe txeu Pesoas di kes stilu li dja pasa na nha mon txeu Nhas ol ki diskulpa ke ta ben da. Ki diskulpa ki e ta ben da? Minins, fil di ka nporta abertu otra bes, abertu, livri otra bes, livri, pa ken ki kre. Yes, I need stop the money.

Give it to me momento give it give me give it to me time to look the numbers yeah Minis é mi ki é boss é mi ki é filho di ka nporta ok xa un odja nhos na público ma mi ami nka ta brinka ami nka ta brinka nau. Ta ahn Minis N mesti N mesti ben li sin N sa para di un dinheru ki N manda ki N fai transferensia N sa para l muntu rapidu txas txas.
Kel é txeu bo é pa un MC família da pa kel vídeo ta pasa nhos ta kurti kel vídeo nhos ta odja ku se ki fil dje fla me ka kre sa ku vanessa mas nda spera nhos ta kurti vídeo kel é txeu bo é pa un MC pika ru spika família nunka ka nhos disisti di nhos sonhu senpri nhos akridita ma nhos é kapas di vense na vida nu sa ta vense mano é nhos nunka ka bu skese pa mu seba bo é kapas dentu bo izisti forsa. Dja é un dragão bro Existe força divino ma N seba bu é capaz di vence tudo os obstáculos ma Nunca ka bu desisti Si bu gosta di música invisti na música Si bu gosta di YouTube invisti na YouTube Si invisti di Insta invista na Insta Tudo Deus ta acompanhou Deus ta guiou Si bu kre studa bu kre ser un médico un doutor ou un enfermeiro ou un engenheiro ou un aviador ma foca la ma foca la 100% da bu 100% da bu midjor da bu gás. Bu ta konsigi ser kel ki bu kre N sima nos é kapas É nos tres F na kaza Nu ta konta te prosimu video ok família Pleza.